Ami a yi nya Brazil chandi a ni niŋ interest bee? Bɔhu ka n bɔhira just as usual tin tɔɣisiri gɔrim yɛltɔɣa la. A yi kana nyin kpaŋ maa maŋa ka a share ka like ka subscribe video nim maa gɔrim yɛltɔɣa ka di tɔɣisira pirigili di pun dola YouTube zuɣu gɔrim puuni a ni bɔri binshɛɣu kam A ni pun mi shɛli ni a ni bi mi shɛli, hal a yi bela silimiin tiŋa, din tooi niŋ ka a bela silimiin tiŋ yuun kɔbigu gba, ka so kana zuŋɔ ŋɔ nti mi yɛtɔɣ shili nyaŋ a. Kamaa din ku niŋ ka a mini so bɛn tooi dɔɣi a, ka a kpɛm o, eeh, kootu mi binshɛ shɛli ka a bi mi li. Di zuɣu, of course, di tum ni so ku bahi doli so ka o wuhi o ka o gba ti baŋ. Eeh, a daŋ o silimiin tiŋa bee a daŋ o luɣ shɛli polo, di bi wuhiri ni kadama a mi binshɛɣu bɛ o mi binshɛɣu ka a bi mi li, o ni tooi mi binshɛɣu ka a bi mi li. Di zuɣu, as usually, din dii niŋ ka a yi bɔri gɔrim yɛltɔɣa viidionima maa binshɛɣu kam zaaha puuni, hali niriba pam bi mi ni ka dama a ni tooi be silimiin tiŋa eh, di yi pala ti chɛndiri ŋɔ zuɣu ka a ni tooi nya li, ti YouTube ŋɔ zuɣu ka a ni tooi nya li. Niriba pam bi mi ni kadama a ni tooi be silimiin tiŋ ŋɔ gba ka di ʒiya ni a lan bɔrila connection n-chaŋ America bee Canada. Yes, ti ni lan tɔɣisiri yɛltɔɣa. Di bi dolimi ni a malila citizen passport, a mali European passport ka a ni tooi chaŋ Canada bee ka kpe America. Of course, ni bɔhiri nyɛ baŋda. Di zuɣu as usually a yi niŋ interest ni a wumdi Gɔrim Yɛltɔɣa kɔnsi dima ka a share ka like ka subscribe saha shɛli kam a yɛn wumdiya Gɔrim Yɛltɔɣa ka Gɔrim maa Yɛltɔɣa ka ti di yɛn tɔɣisira a biɛhigu Yɛltɔɣa ka ti yɛn tɔɣisira din yɛn chɛ ka a gba zaa ka a ti diri di daanfaani di zuɣu Iceland ŋɔ ŋɔ ŋuna a ni ti kuli nyɛ Viking riders ŋɔ saha shɛli kam to yɛn baŋmi ni kadama eeh samani ka tipa kpɛma because bɛ gba zaa tuma kuli nyɛla eh, sokam yi yi tuma ni zaawun maa na ka bɛ kana ti paaki paaki bɛ moto nima ka chiili chiili bɛ kuli yiɣisi ka bɛ kuli daa doli tabi huu haa n zaŋ chaŋ di zuɣu ni mali yɛltɔɣa shɛli ni yɛli maa of course ya a yi bɔri Brazil chɛndi a yi nyɛ Brazil a ni chaŋ a niŋ a niŋ ready the question maa di kpalinli nyɛ mmaŋ sani niriba pam bi mi ni kadama Brazil di niŋ better than tin shɛŋa niriba chaŋla Brazil yaa n ti ʒi nimaani n tumla tuma gba bɛ paɣaba bɛ kuli bemi ka Europe a ni kuli be shɛm ŋɔ a nyɛla Ghana bee Nigeria bɛ kuli nya sookam niriba ʒini Brazil n tum tuma n me ya nima n da loori nima Brazil bɔga nima di ku tooi kali ba n da tractor nima n niŋ ariziki kara from Brazil inside. a nyɛ bo n ʒi nimaani n ŋmɛ ya nima n dɔɣi bihi ka zaŋ a yiɣisi chaŋ ti kpɛ America ka bi shɛba kuli ʒini Brazil maa laa hali na zuɣu ka o bi lan bɔri ni kadama ni o chaŋ luɣ shɛli polo of course lala n-nyɛ li ka lahi chɛ ŋun mi gba zaa kuli chaŋ ti shiigi ka di nyɛla ŋun bɔri ni o chaŋ America la di gba di benimi di zuɣu Brazil bi niŋ bad Ka m bɔhiri yaha, ya a yi nya Brizay chandi, a ni chaŋ? Ɛhɛɛn! Ti zaaha ti ku ʒimi ka di ku nya ti Dagbamba ti bi gɔra. Ti bi niŋdi research. Ti ni bi niŋ research ŋɔ a wula ka ti yɛn gu? A ni nya bɔ shɛba lan zaŋdi bɛ moto paari na maa. So ti ni bi niŋ di research ŋɔ maa wula ka ti yɛn niŋ n-nya binshɛɣu kam? A ni nya bɔ di zuɣu it's a wake up call kaman n kpahira yaha gbihira nyin neema a mi ni niriba chani Brizay. n ti tumdi tuma, paɣaba ni dabba. Brazil ni yɛli Brazil maa, nimaani ka Ronaldo nim zaaha ka bi yina. Gbansabila gba ku bela nimaani. Ba bi yɛrila Portuguese. Hee, bi yɛltɔɣa maa di ŋmanila Spanish. So a yi wumdi eh, Spanish bee Portuguese ka di nyɛ a yɛn chaŋla Brazil di pa yɛltɔɣa shɛli n yɛli so ti ku bɔrila ti yɛli mabiligu ni kadama a yi bɔri ni kadama a chaŋ Brazil ka a niŋ suhupiɛlli ni kadama a yi chaŋ a ni chaŋ nimaani a maseeji n bɔŋɔ ka n yɛn taai zuŋɔ so consider naan subscribe ka like ka kana ka ti mooi ka ti tɔɣisiri yɛltɔɣa N malimi zani, dipina n-chɛbisi ya m-maa. Ɛhɛn, ni yi bi mali zali na, Dagbaŋ bɔrimi ni o, ni doo bɔrimi ka o nini nya, o bi bɔri bi yɛli ya. Ɛhɛn, wuntaŋ maa ni, lihimi n shilinshi ni duya shɛm. So, a nya n shilinshi ni duya shɛm? So, imagine, 9:15 m-bɔŋɔ, ka pɔi ka n yɛn record ŋɔ la ŋɔ yaha, 9:15 m-bala maa. So, motor riders maa, hɛɛ, bɛ ni lan chani ŋɔ maa. So, ti ni ʒiya saha shɛli ŋɔ, Iceland. Luŋ di bi zibira kamani wuntaŋ ŋɔ a ni ŋɔ maa n ku yɛn nyɛ lahaali ka o ti vuya di bi yɛn chaŋ dak so wula ka ti gbihira gobni n mala ka a voogi a katins ka kpɛhi laati ka zaŋ a bilankɛt pili a maŋa di naan ŋmaai a yɛn gbihimi so dis taim araun ti ni fiisiri shɛli n bala maa zuɣu ni di bɔhiri bɔhi shɛli maa yaɣa a ni nyɛ Brazil a ni chaŋ so the answer is for you n bɔri ni n nya a comment eh, yɛlimaŋli kamani ni pun yɛli shɛm maa Brazil bi niŋ bad di viɛli pam n zani ti nyɛ ŋun nyɛ host la di zuɣu n nyɛ ŋun mali kama takahi naɣangu eh, yini n zuɣu din nahin shɛli zuɣu ka ti yɛri li ŋɔ maa di zuɣu piligu a yi yɛli ni a ni gu a ni chaŋ Brazil maa bee a bɔra so dini ka a yɛn doli bom liɣiri biɛɣu kam maa n yɛrili mi zaŋ tiri ma biligu liɣiri n niŋdi binshɛɣu kam liɣiri a yi mali liɣiri liɣiri ka a yɛn zaŋ niŋ binshɛɣu kam so bom liɣiri a yi bo liɣiri din pahiri ayi n yɛlimiya yaa bom anu ni baŋsim ka a ti chaŋ Brazil tuumbo ka a yɛn tumda bee a yi ti gu tuumbo ka a yɛn tum, so o bom nuuni baŋsim di bee yi. Din pahiri ata, bom a passport. Brazil niŋmi a research, connection n gɔri chani Brazil, process ka bɛ mali tira, bɛ tirila di visa. Di maliya ninvuɣu shɛba Naawuni ni chɛ ka bɛ tirili, as usual mani m pa connection maa ni, m bi tiri so visa, m bi niŋdi so connection, m mi bi niŋdi so visa tiri so visa, Bari n lee bɔrimi ni a baŋ a yi bi mi ni kadama Brazil niriba gɔri chani kamaa tin yiɣisira n-chani Saudia, Dubai, Kuwait, ɛhɛ, Libya n-chani di puuni shɛm ŋɔ maa n-chani Accra kpinkpaan daa ni n-ti tumdi tuma ŋɔ maa. Yes, Brazil gba zaa di beni ka timma bihi ŋɔ maa ka bɛ kuli chana n-ti pahi di zaŋgo nima ka bɛ chani nimaani. Di zuɣu bɔɣinyini gba zaa ʒiya guhira. Do your own research Ma ma nyɛla ninvuɣu so ŋun nyihira nɔri a napɔŋ zuɣu ni a baŋ Arabu mi ni tin shɛli beni mi ka di nyɛla niriba gɔrimi chana ka a baŋ so pumpɔŋɔ ni yɛla ni ka dama Brazil di bi niŋ bad ŋɔ maa di viɛli pam ŋɔ maa bɔɣa pumpɔŋɔ bɔɣa mi gba ʒiya guhira. so din ka a yɛn doli a gba yiɣisim pumpɔŋɔ n baŋ a ni yɛn niŋ shɛm n boli liɣiri hee a ni nyɛ wuntaŋ maa ni baagira nyaangi boo a gba yiɣisim pumpɔŋɔ n bo liɣiri a yi bo liɣiri niɛma liɣiri n niŋdi binshaɣu kam liɣiri di ni niŋdi binshaɣu kam so tinkpan shɛli saha shɛli ŋɔ a gba zaa ni tooi yiɣisi zani n bo liɣiri liɣiri maa a yi boli liɣiri maa liɣiri maa ni zaŋ zaŋ niŋ binshaɣu ka zaŋ zaŋ taai so brazil bi niŋ bad tin ʒiya ŋɔ bifo ka n yɛn rikɔri maa n ku mali zaŋ bihi shɛba bin gba zaa yiɣisili n chaŋli bad mani hali bee ku yɛli ma n mila konaship maan ŋɔ konaship maan yaai ka zaŋ niŋ brazil maa ti ti n ka ka n yɛla ni kadama n yɛn wahala konaship maan so ka a chaŋ bikos gɔri nyɛla zuɣu ni saha a brada so bee a mabi so o ni tooi waha ŋun niŋdi connection zaŋ chani Brazil ka nyɛ n chaŋ because o gba niŋdila visa maa n deera ka bi tira bɛ ni mali binyɛm shɛli bini dolila hali n deeri li n ka lahi idea maa dimi di nyɛla feelibu o ni to So ni tooi zaŋ a zaŋ wuhi so ka yin ti chaŋ ka a visa maa kari bɛ na. Hal Saudia ŋɔ, ti mali ti duzɔh paɣiba ni ti duzɔh dabba ni li bɛ ni Dubai polo ŋɔ, ka so ŋun chaŋ konashim maa so sani nti niŋ katari, ka ŋun din kana ka nyɛ n-chaŋ ti dol o laa hal ka o niŋ ka di bi kana. Di zuɣu mani m-baɣibaɣibaɣibaɣi n dahin ti tari ma m bi niŋdi konashin mi ka visa tiri so. N tuma nyɛmi ka n yɛri ya, m ma bia, ti Dagbaŋ nima ti labi nyaaŋa in terms of gɔrim ti labi nyaaŋa in terms of research ti labi nyaaŋa in terms of development ti labi nyaaŋa in terms of understanding of politics ti yi baŋ ŋɔ ni ŋɔ maa zaaha ka gba zaa niŋ nimoo ni ti yɛn gomi ni ti yɛn bomi a yɛn nyɛmi ka di niŋ viɛlim zaŋ ti ti zaaha a nyɛ bo di zuɣu it's a wake up call ka n yɛra ni kadama Brazil bi niŋ bat Brazil viɛli pam wallahi ka boga nim chaŋ nimaani n ti kuna n nyɛ ya ka di mali liɣiri ka bi tiŋ maa ni bi paɣaba bi ku biɛmi ka silmiin tiŋa bi ku niŋla furii kamani nyɛ ŋun nyɛ paɣa ka di nyɛ paɣa yɛn taai gbaŋ a mini paɣa yɛn doɣami a mii di zahama di ku niŋla furii zaŋ ti tiŋ maa ni so what are you waiting for go and look for money bom liɣiri a yi bo liɣiri maa and the next thing ka a niŋ wula ka a baŋ ni kadama a yi bɔri eh, naari nyɛ ni bɔrila Canada ni a chaŋ, nyɛ ni bɔrila America ni a chaŋ, nyɛ ni bɔrila UK ni a chaŋ, nyɛ ni bɔrila Germany ni a chaŋ. A ni bi nyari li maa ka Brazil ma be a, what are you waiting? A ba mi ni ni ni so chaŋ ti ʒi Laribawa tinsinsi luɣ shɛli polo ka o nyari la shɛli be other countries shɛŋa ti ni bi kaani ŋɔ maa n-make li la shɛli ka so be silimiintiŋ ka bi nyali. So I'm just telling you. n niŋ ma a research ka plan your money and know where to travel and go di pa bad so get up di bi ʒiya ni doo n gɔra ka nyin do yiŋa ka yɛli ni kadama ni dabba n tu ni bi go bɔhi nyin ʒiya niŋda a bi nyari ka mɔni paɣaba a bi nyɛri ka mɔni bɛ bihi this time around young young guys at the age of from 2020 something going bini n ku kpɛri ni silmiin tinsi ŋɔ n ku niŋ hard n kpɛri ni silmiin tinsi ni o ti bo o future ka nyin mi zaŋ a future n chaŋ doli a paati paati nima ni nanima ku bɔhim a maŋa lihimi a age ka a bi yiɣisi zani ni a niŋ nimo a ni lihiri ninvuɣu shɛba maa bɛ yɛn taami ka a di bɛ ku tooi sɔŋ a. Hal lala nim maa zaaha a yi bɔri good message the way to travel o bɛn gariga shɛli di zuɣu man yɛra mi follow and like subscribe and you will learn how to travel ti ka liɣiri din yɛn zaŋ zaŋ ti a eh timi ka binshɛɣu din yɛn zaŋ ti a bari soli shɛli din doli gɔri di ti kum kam ka ti yi nya ti nya hal Naɣila tibi nyɛla chɛnsi shɛli di zuɣu hali ti ma bihi ban be silimiin tiŋ ŋɔ gba ka ku be Europe ŋɔ ka di nyɛ yi shɛba beni mi yi gbibila two two years, four four years. N kuri man ni ʒiɛŋ n kuri ka America puuni and I have my reason n kuri ni n kpe America puuni but a yi bɔri America ni a chaŋ yes di kɔna shɛli di ku domi. ka niriba yiɣisi chana Spain di ku doli Spain n-ti yiɣisi chana ka lala kɔna shɛba kɔŋ chaŋ ti sheegi Mexico din kpalim America ka chaŋ ti kpe di yaɣiya ban a mi kpɛla a lee yɛn dila tim so bɔɣa weetira as usually n yuli m-booni Mister President on social media share and like and subscribe and turn your notification for more see you on my next video